Ti le Laimi kan tuanbia kong kha atu tan ah vun chim ding ka timhmi ka si. Lasi timi a riantuannak zeitindah hlanlio kan pupa hna nih an rak zumh i zeitindah hlanlio kan pupa hna nih an rak biakning a si ti kha atu tan ahhin vun chim ding ah ka duh thanmi a si. Naite ah khan tlawmpal te ka vun chim hruhrat nain lai a vun chiat tuk caah khan I ka vun ngol ṭhan i atutan ahhin vun chim ṭhan ding ka vun i tinhmi a si. Hi kan thawk hlan te ah, hi kan program kan thawk hlan te ahhin hika zawn ahhin Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel ahhin hi bantuk Laimi kan tuanbia he ai pehtlaimi, kan holh le kan ca he ai pehtlaimi, kan nunphung he ai pehtlaimi pawl kha Video clip tete tampi kan chim ciami a um cang i pehtlai tein kan theih khawhnak hnga ding ca chim kan i timhmi a si caah khan hika zawn ah hin YouTube channel zong kha rak len khawh a si i subscribe in thazaang rak pek khawh a si. Cun Facebook zong in khan Facebook page Chin History and Culture Knowledge timi Facebook page kan tuahmi a um i cu zong ahcun Laimi kong he pehtlai in knowledge kaupi nei chap khawh ve nak hnga ding ca Cucu tuahmi a si caah ka zong kha follow siseh, like in siseh, comment in siseh, share zong in thazaang rak pek khawh a si. Laica cawnnak tete zong kha kan rak tuah chih, video clip tete kha kan rak thlah chih lengmang caah khan na caah ṭhathnemnak tampi a um ve lai ti ruahchannak he ka hen hmasabik ah vun in sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i Ilasi timi uh, a min hrimhrim hi hlanlio kan pupa hna nih zeitindah an rak sak timi aho nih hngalh khawh a si lo. Zei ruangah kan ti a si ahcun lasi kan timi cu phundang kan chim si cun khuachia rianṭuannak khuachia phunkhat a si ti kha nihin kan chan ahcun fiang tein hmuh khawh a si. I lasi timi hlanlio kan pupa hna nih zeitindah an rak zum, zeitindah an rak ruahning a si kan ti si ahcun lasi cu a duh ah nungak note ai cang kho an ti. Cun a duh ahcun tarnu te ah ai cang kho ti si. I cucu a thusan ngaimi, a mak ngaimi pakhat a si ve ka ti. I zeiruangah kan ti si ahcun uh, hihi lasi timi hi hlan lio kan pipu hna nih hin an rak hmu tatak hnga maw hmu tatak hnga lo ti hi uh, ruah awk thil tampi a um. I zeiruangah dah nungak note a si an ti khawh zeiruang dah tarnu zong a ai cang kho tiah an ti khawh hnga ti hi ruah awk thil tampi a um. Asinain hika ah hin research kan tuah i an vun ṭialmi kan dothlat tikah kan rel tikah hin cuti te cun an ṭial ning kha si. I a hmumi zong an rak um taktak kho men. A ruang cu hlan lio chan ahcun khuachia a biami khuahrum rak biakchan a si caah khan a si zong si taktak khawh si. Cun zeitindah an ruah rih, zeitindah an hmuh rih kan ti si ahcun lasi kan timi cu Thluachuah a pe khotu pakhat zong kha a si i cun a chut ṭhan khotu a si ti zong kha hlanlio kan pupa hna nih an zumhning an ruahning a si. Thluachuah kan timi chung hin zei tehna dah an si ti si ahcun tahchunhnak ah ramsa a si zongah cun innzuat stil ti bantuk cun ti le rawl hoi ti ko a si. kumvuai a ṭhattertu le ṭhatter lotu ti bantuk cun tahchunhnak ah sa a kap kho lomi te hna kha lasi an va biak an va nawl panh ahcun sa a kahter hna ti bantuk te hna kha a si i cun ti le rawl te hna zong kha ngeih an duh a si cun cucu lasi cu an va biak an va nawl pat i cuahcun ti le rawl te hna zong kha tampi a pek lengmang hna ti kha hlan lio kan pupa hna nih an rak biak ning an rak zumh ning kha a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Ih, a duh lo ningin lasi kha an va biak sual ahcun zei kan ti lai, a lung a tlin lo ahcun kan ti lai cu phundang ahcun a lung a tluan lo, a lung a tlin lo ahcun an biak ning kha a lung a tlin lo ahcun cucu ṭumchuktertu ti ngeihmi vialte zong kha a chut ṭhan khotu, a la ṭhan khotu ah khan lasi timi cu an rak ruahmi kha a si. Ih lasi nih hin sai ai phorh i Sai timi cu thil phorhnak a si. Lailai um in cun Laimi nih cun a thei lomi kan um theng lai lo i i sai ai phorh ahcun nutar muisam a keng tiah ca an ṭialmi ah kan hmuh. Cun Lasi nih cun ramsa hoi ti ko selaw saram kha a ngan pipi te hna kha ai cit lio kan hmuh ti bantuk te hna kha kan pupa hna nih an rak chim tawnmi kha kan hmuh khawhmi a si. I tuanbia zongah lasi le anih te bantuk tuanbia kha a um ṭheo tawn. I lasi kan timi cu a duh ah a mui ai dawhter khawh i a duh ah a mui zong a chiatter khawh ti kha kan pupa hna nih an rak zumhmi an rak uh, ruahmi kha a si. Hihi lasi kong ah hin uh, lasi a tlaih a tlaih lo a timi kong te hna zong ah hin tuanbia tampi uh, nan theihmi zong um cio theo kho men. I kan chim duh taktak mi cu zei da si ti si ahcun lasi kan timi cu hlan lio kan pupa hna nih an rak biakmi uh, Pathian bantukin an rak ruahmi khuachia phunkhat a rak si. I a du ah thluachuah zong cu a pek taktak ko hna lai. I zeiruang kan ti si ahcun khuachia kan timi cu thil a tuah khomi a si ve caah i khuachia phunkhat a si i thluachuah zong a pe khotu, a chut ṭhan khotu zong a si ti kha hlanlio kan pupa hna nih an ruahmi an rak zumhning kha a si i a biak zong kha an rak biakmi a si. Sakah duhmi hna zong nih lasi kha an va nawl panh, an va biak i sa a kahter taktak hna ti kha an rak zumhmi, an rak hmuhmi, an rak tonmi kha a si. Cun rawl ti le rawl te hna ngei lomi pawl hna zong kha an va biak, an va nawlpat i rai an va thawi tikah lasi nih cun a pek taktak hna ti bantuk te hna zong kha hlan lio tuanbia tampi kan hmuh khawhmi kha a si. Ia tawinak kan chim cun lasi kan timi cu Pathian zong a si lo, khuachia phunkhat a si. Hlan lio kan pupa hna nih an rak biakmi a si ti kha hika hin a tawinak in share ka vun in duhmi hna a si i a hnu video hi bantuk tete kha lasi kong a si ahcun a dang Laimi kan tuanbia kan pipu hna nih an rak hmuhtonmi pawl tuanbia kan hmuh khawhmi paohpaoh kha research kan rak tuah kan rak khomh kan rak rehmi paohpaoh kha hika hin Share-nak a si caah khan nan theihmi a um si zongah rak kan share cio law hmunkhat te ah Laimi kan holh le kan ca, kan nunphung, kan tuanbia kongah hmunkhat te kan ṭhangcho ṭi hna lai ti kha a donghnak bik zongah vun in cah kan duhmi a si. A hnu video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye.